Nehemia kha ka ngaihthu. Nimahsela kei zawngin Pathian ṭihna avangin ram hi ka inpe ve lo a ti. Na kawma kan inthlâng turah hian min bum mai mai tur sawrkhar kan duh tawh lo. Thu taka min hruai tur Ram hmasawnna min thlen tur chutiang sawrkar chu kan mamawh a ni. Chuvang chuan mi Chief Minister awt reng reng a awm hi kan ning tawh. Nakumah kan inthlang dawn, mi tha rawn pen chhuak rawh se, mi thiam, mi tha, mi thar kan mamawh, mi hlui hi kan kan dem a ngai. Mi thar, mi tha, hnathawk thei, hnathawk thiam, Titian distinction a pass ni lo. A thaw tak tak a distinction a pass. Hnathawh a third class ni si titian distinction hi kan ning. Tun tum chu Rev. Chu thuama thu leh hla te kan ngaithla ve leh thung dawn a ni. Ram ka thlir ve a, Pathian thu kan sawi hian hmanlai thuziak Bible-a mi kum sanghnih kal tawpia lama mi kan thlang chhuak a, tichuan kan tunlai nun nen kan hmeh bel thin. Chutiang bawk chuan ram ka thlir hi chuan Isua pian hma kum BC zapi pariatna laia Israel ram dinhmun kha ka va thlir teh daih a. Khatih lai khan Israel rama zawlnei pakhat chu Amosa a ni a, Amosa chu mi ropui fapa a ni lova, lehkha thiamsang lah a ni hek lo. A lo chawr chhuahna khua chu Bethlehem chhimchhak lam khaw te reuh te, Tekoa ve mai kha a ni a. A eizawnna chu mi tam tak hmuhsit chi, mipui nawlpui pawl pha lova ngaih be ram ven a ni a. Chu chauh chu ni lovin mi rethei te chauhin an ei thin. Theipui chi khat Sycamorephic rah ven chu a thawk tel bawk a ni. Amosa hunah khan Israel ram chu a ral muan lai tak a ni a, Solomona hun tih lovah chuan khatiang taka ral muan hun kha an la tawng ngai lo. Israel chhehvel, chhak leh thlangah hmelma ram hlauhawm awm loh lai a ni a, chutiang taka ram ral muan lai a nih avang chuan sumdawhna pawh a kal tluang a, ramin a hausak pha a, Mi hausa thar an tam na ngiang reng a ni. An sumdawna kha khepuam leh kuva phurh puam, smuggling thil erawh a ni ve lem lo vang chu maw. Mi hausa chuan in ropui tak tak an sa a, tunlaia kan rama mi hausa khaw pawna thlam changkang tak tak an nei thliah thluah ang mai hian thlasik in leh nipui in an nei hrang thliah thlua, saingho a cheimawi in an sa a, saingho a siam khumah an mu a, maimapuan tha chi lukhamah an kham a, Nawmchenna lamah an kal nasa hle bawk. Chutiang tak chuan mi hausa te chu inchhe kar bawm thei mah se, mi hnuai hnung zawk te dinhmun erawh chu a chau hle thung si. Ram hausakna chu a insem rual tha lova, hausa te an vawk lal len laiin mi rethei te dinhmun chhiat dan erawh chu sawiin a siak lova, mei alh en dinhmuna an ding thung a ni. Inpawng nekna leh tharum thawhna nen mi hausa ten mi rethei thil neih an chhusak a, Mi rethei lu chunga vaivut tak ngial pawh an it a, pa chhiate chu pheikhawk bun khat tluk leka tlawmin an lei vel thin a ni. Khatiang karah khan mi hausa leh mi lian nupuite chu a che u chuakah an ṭang nasa hle a, an pasalte chu thil dik lo ti turin an tur hmanhmawh a, pa ho intihhlimna ang chu tih ve zel duhin mi rethei zawkte thil nei chhun chhuhsak turin an pasalte an tur a. Corruption tih tirtuah an tang a, Samaria nu ho chu Basan ram bawngkawl nen te khin an ni hial. Sumdawnna lamah pawh dik lo taka thil tih a tam em em a, bukna epha an ti zang a, shekel an ti rit thung a, an buhralte chu a si nen an chawhpawlh a, chutianga an tih chuan a tuartu tam zawk chu mi rethei te bawk an ni. Rorelna hmunah pawh dik lohna in bu a khuar thuk hle a, rorelna ah thutlukna dik beisei tur a awm lo. Dik taka sawitu piang an hua a, roreltu dik awm chhun pawh an lawm chuang lo. Mi retheite phei chuan an chan tur ngei ngei dikna an dawng pha lo. Thatna an hua a, sualna an lawm thung a, thamna pe duh lo te chan chu thiam lo chan a ni mai. Chutiang tak chu an dinhmun a nih avang chuan a mawsa chu rorelna dik chu lui angin luang se la, felna chu luipui kang ngai lo angin luang rawh se tiin a au lawm lawm mai a ni. Sakhaw nun lam pawh eng ruai a ni lo, an sakhaw mi em em tho va an thawm pawh a na hle thin. Pathianin Nangni chauh hi khawvela chhungkua zawng zawnga ka hriat in ni a ti a nih kha. Thuthlung luia hria tih hi nupa inneihna anga inhriatna thuk sawina a ni a. Israelte Pathian mo an ni. Mahse Israel chuan a pasal Pathian chu a Wire San si, hnam dang Pathian Baal, Asterothy, Sakut leh Kawan te an biaksan ta daih a, an sakhawthilah an pungkhawm tha thei hle a, sakhaw-thil avanga zin vei vak lah an tam na ngiang bawk a, Bethel leh Gilgal te chu an tlawh chik dup a, Pathian hnena thil pek te, kutni vangthla hman pawh thu la hneihin an uar zawh hlei hlei a, an thawm pawh a tha hle. An sakhaw mina chuan an nungchang a hruai tha chuang lova, Pathian biak dan dik an ngaina lova nuam an tih zawng ang apianga Pathian biak an duh zawk a. An sakhuamina chu an mihring puite chungah a lang chhuak lo. Pa leh fapain nula pakhat an inzen tawm a, Pathian biakna hmun mai chama te chuan Nawhchizuar Thianghlim an tihte nen nuam an chen thin zawk a ni. Sakhua vanga inserhrang Nazareth mite chu uaiin an tulh lui a, Zawlneite chu thuhril an khap a, thuhriltu dik chu an haw zawk a. A Musa ngaih pawh Bethel khawpui thiam a mazia chuan Bethel-ah thu hril tawh suh tiin Judai rama tlan hawng turin a hrilh a nih kha. Tunlaia kan ram dinhmun leh kum BC zabi pariatna huna dinhmun khan inanna tak a nei lawng maw? Kan ram pawh a ral muang em em a, India rama state ral muang berah kan in chhal hial a nih hi. Kan ramah mi hausa leh mi rethei dinhmun a in hlau tawlh tawlh a, mi rethei chu an be tlawk tlawk ta mai a ni. Mi hausa te chuan in hmun lo ram an ngah hle a, Luipui Dung leh Kawngpui Dung ram tha zawng zawng hi mi hausa ram a ni ta mai emaw tih tur a ni ta. Mi hausa te thlam changkang ang in nei pha lo kan va tam em. Mi hausa ten an naih an chen a, an in leh lo thuamna ang hi khawvel ram dangah pawh a tam bik lo hial ang tih tur a ni ta. Israel rama saingho a cheimawi in leh saingho khum te kha chu nep te zawk a ni ang. Sumdawnna lam kan thlir pawhin kan tih dan hi chhuan tlak a ni lo. Thlai hnah i lo zawrhna ah te hian mawi taka tel leh fun a chhungrila a tha lo phum ruk a awm thin a, chuvang chuan an hna tel lei te pawh hi Fimkhur a ngai hle, thil eng emaw thlen avangin thil man a to a, boruak pangai a nih hunah chuan thil man kha tlawm leh mai awm tak, a tlawm thei der si lova, a to zui zel zawk te hi mi rethei zawk te tan chuan tuar hrehawm tak a ni. Kan sakhawmina pawh a nep lo hle, Mizo te hi khawvela Pathian thusawi hnem ber leh piangthar tam ber kan ni hial ang, Kan khawilo kal velna hmun tinrengah hian Pathian thusawi hriat tur a awm deuh zel a, office leh sumdawnna hmunah pawh a dang chuang lo. Hmun thianghlim siam te hi kan uar em em a, kan nun erawh chuan a thianghlim phah chuang si lo. Kraws phun mai kan uar em em a, kawngpui dung khawi khawiah emaw hian kraws a ding fer fur tawh a, kraws bua Isua zui erawh chu kan peih der si lo. Khawi laisawn tlung pawng emaw, eikhuar du khawpin kan thlarau mi a, Kan nun erawh chu Pathian thu takin a i khuar ve si lo. Bethel tih lah hi kan sawi phut dup a, Bethel-ah lo kal u la, bo che rawh u tih ang hlauh kan ni zawk si. Bethel chu Pathian in tihna a ni ang takin kan nunah Pathian chenna hmuh tur a awm si lo. Pathian thu dik sawitute pawh kan haw ta zel a, thu sawina hmun turte kan intuksak ti ti ta hial a, Pathian thu sawina hmun leh hmun lo thliar kan tum a, Pathian thu dik hi chu tirhkoh pawla lo sawi ang khan hun remchang leh hmun remchang apianga puan chhuah tur a ni zawk. Chutah chuan sawi suh, chutah chuan sawi zawk rawh inti ngawtna tur chi a ni lo. Israel rama zawlneite pulpit kha a zau asin, puithiam a mazia pawh khan zawlnei a mu sa kha Judai ramah tlan bo rawh ti mah se, a tlan bo ta tih kan hre lo. A mazia khan a Musa thusawiina hmun kha a tuksak theih chi a ni lo bur. A Musa pulpit chu Israel ram pumpui kha a ni zawk. Rorelna hmun kawtte hleihhlei hi mi hausa leh mi rethei inhlauh zualna hmun a ni awm e. Ram hruaitu hausa ten thiam loh an chan hlei thei loh laiin mi rethei zawkte erawh chuan thiam an chang hlei thei lo a nih ber hi Tun hnaiah tak hi chuan roreltu pakhat huaisen deuh leh thudik tan ngam kan nei niin a lang a, a lakah hian mipuiin beiseina sang tak kan nei thei ang. Hetiang roreltu huaisen, thudik tan tlat ngamtu hi kan ram hian a mamawh tak chu a ni. Ramhruaitu, Minister, mla emaw, Officer lian emaw, mihosa emaw pawh ni rawh sek sek, an dik lohna ah chuan thiam loh chantir ngam roreltu dik leh huaisen kan mamawh takzet a ni. Nunna hmangaih duh leh ni tha te hmuh duh chuan sual lakah a lei veng tha se la, a hmui pawh ngam thlemna thu sawi lo turin veng tha rawh se. Sual hawi sanin thil tha ti rawh se. Remna zawngin um zel rawh se. Heng thil ka ngaihtuah hian Nehemia kha ka ngai thei. Persia ram atangin Judai ram governor-a kum sawm leh pahnih a awm a, A hun hma kha chuan Governor ho khan an duh duhin ram an invulh a, chhia tam tak tak an la a tiang chuan an invulh a ni. Nehemiah kha kum sawm leh pahnih Larshab hna a thawh chung khan duh sela chuan pawng vinan, Hetichin hi ka ram, tiah a rin kual a, A ral khat atangin bawngte pawhin an thlir dek dek chaw ve an tiang deuh khan a du chuan a invulh lian thei a ni. Mahsela engtin nge sawi kha? Tun hmaa ram awptute kha mite lak an lo hau tak hle mai a, nimahsela kei zawngin Pathian ṭihna avangin chuti ang chuan ka ti ve lo. Hemi kul hnathawk hian ka awm reng a. a ti a ni. Nimahsela kei zawngin Pathian ṭihna avangin ram hi ka inpe ve lo a ti. A dawt leh ah chuan hman kan Chief Minister hmasa khan Mizo te hi compensation hnam kan ni a ti a, a thu sawi dik pawl tak a nih ka ring. Zangna dawmna hian Mizo he min ti buai hle a ni. Zep nak emaw. Tuirial Hydel Project puitlin harchhan chu compensation vang a ni. A tira compensation hmu tur mi sawmhnih pali emaw lek kha a han ti nek nek a, za sawmhnih chuangah an chho nih kha. SEC a theh loh tur a buaipui lai khan a Mizo tawng en dik tu ke nia ka hre chiang a ni. Tuirial Hydel Project chang a ni hleinem, Serlui Hydel Project ah pawh a ni a, Vaireng te sipai ho ina ramhnuai a indo lemchan an zirna turah pawh khan a ni leh bawk a. Tunhnaia he mi ai Silchar atanga Aizawl lam pana kawngpui i thlur li a lo chho turah pawh hian thawm a awm hlat en lo am ni kha. Hei Kolasib DC Doctor Lalthangliana awm lai khan thawm a awm hlat kha. Assembly House-ah te pawh an sawi kha. Vairengte ah ramhnuaia indoh lem chanzirna tura phei kha chuan Mizorama computer awm hma a a date ah chuan pass siam ni si. Amaherawh chu computer a chhut chhut chhuah ni si. Rap chunga rep un ni awm tak te a awm kha. Chutiang lem changnun chu kan Zorama hian kan lo tam viau a ni ang. Chawngchuan vang nge kan tih chuan lei puam avang te, kheh puam avang te, chiah puam avang te, ah khuh kova phurh puam avang te a heng thil hi lo awm a ni. Heng lakah hian keini KTP member te hi kan fihlim em? Hemi laka kan chhungte fihlim tur hian tan kan la dawn lawm ni. Thlua ka sum lo chu a tihdam thei lo tia kan veng doctor thiam takin a sawi kha kan lo vei ve palh ang e, i fimkhur ang u. A dawt leh ah chuan dik lo taka inti hausa te lakah i fimkhur ang u. Thil hlauhawm tak pakhat chu kan ramah hian dik lo taka inti hausa tam tak an awm. Chawng ho ina politics an rawn khel tura hi kan lo inven lawk ngai. An lo inkhel tur pawh a ni tawh lo, an lo lut tawh pang a ni. Hemi lakah hian i fim khur ang u. Hetianga dik lo taka inti hausa te hian NGO hrang hrang te, yma te, MUP te, MHCP te, KTP te thleng te pawh a ni maithei, TKP te, PYD te leh SYA te thleng pawh a ni maithei. Khatiang kha sumin an rawn hlawm a. An lakah hian kan lo lungawi mai ang tih ka hlau thin a ni. Tuna kuva phurh puam titu te pawh hian Champhai leh chhe velah chuan chutiang chuan hlet an chhuah tawh tih kha kan lo hriat dan a ni. Heng lakah hian i fimkhur ang u. Tunlai Mizote kan mah nganna ber pakhat chu sorkar tha, chak leh thil ti thei Kan neih, kan nei lo hi ni a, chuvang Isur kha tha kan mamawh. Ka sawi thin, chanchin bua pawh ka ziak tam tawh, thenkhat chuan in ning hlei hlui mai thei. Ning mo la ka sawi nawn leh dawn. Sawi nawn nuam si lo, sawi nawn tul si a ni. State kan nih hnuah kum sawmthum leh pali a ral ti ti tawh. Marawh chu kan la into delh thei lo. Khami chhunga sawrkhar tawh zawng zawng khan an sawrkhar tirhein into delh an tum thu an puang vek. Mahse tun thlengin kan la into delh thei lo. Ka char leh Karimganj ram ri kan buai apiangin a bikin helaiah vairengte bula kan buai apiangin tlan tawna tur kawng kan nei lo. Kan han buai a, Tripura leh Manipur lam kan han awn a, kan kawng a lo chhe em em a, motor lian lutuk tlan theihna lo ni lova, Nikumah te pawh kan buai a ni. Hei, helai ching fel tawh te pawh an awm. Amah rawh chu, ah, eng emaw chenah chuan hnan thawk a ni, kawng te pawn lai. Mah rawh chu Mizoram sorkar hi ka demna chu, kho laiah, khawthlang lamah, kan ram chhungah a hramin lei an rawn doh a. Kan lawm em em a ni maithei. Hmaan ni lawkah helamah lei an rawn dawh kai leh tawh an ti. Kan ram hi humhal a ngai a ni. Sorkar tha kan mamawh. Mizoram hian sawitlawr thiam kan mamawh lo. A taka tak a taka ti thiam kan mamawh tawh. Hnathawk thei sorkar kan mamawh. Nakumah kan inthlang dawn. Engang mi nge kan thlan dawn? KTP member Nuaikhat leh Hringa chuang hian awmzia kan nei thei a ni. Inchhungte inhmin thei vek a ni. Chuvang chuan nakawma kan inthlang tur te hi, nakawm lawka kan inthlang tur te hi tun atang hian i ngaihtuah lawk teng u. Political Education Sangkhatzakualsawmkuah kan tan a, serchhipah. Paper ziaktu Rev. Lalthanmawii a kal theih loh vangin a aiah min kal tir a, chuta tang chuan kan ti chho zel a. Mah rawh art eng emaw chenah chuan a thatna a awm, mah rawh chu ka kan la hlawh tling tawk lo niin ka hria. Mizoram hian sawrkar tha kan mamawh, chu vangin Nakkuma kan inthlang turah hian min bum mai mai tur sawrkar kan duh tawh lo, thutak ka min hruai tur, Ram hmasawn a min thlen tur chutiang sawrkar chu kan mamawh a ni. Chumi ti tur chuan keini thalai rual hian ti tak zetin thutak din puiin nimahsela kei zawngin Pathian ṭihna avangin hetiang hi ka ti ve thei lo tiin thil ṭha lo ti lo turin vawiinah hian ti tak zetin ka ngen chu a ni. Kan thlang lawkah mi siam te kan awt a nih hi. Kan thlang lawkah Tripura Manik Sarkar-a a sawrkhar chhungin an ram a ti hmasawn em em a. Amah chu India rama Chief Minister rethei ber an ti a, internet a inhmuang. The poorest Chief Minister in India, the richest in integrity, Rinawmna erawh chuan India rama Chief Minister zinga rinawm ber te a ni. Sang hnih sawm leh pariat ah khan kum sawmhnih sawrkar sawrkharna cheu hnuah a bank account ah chuan cheng sang hnih leh zali chiah zuk awm a maw le. Sang hnih sawm pariat ah khan Khua chawpin ka sawi lo internet enro kei aiin in thiam vek. Kei putar kum sawm sarih panga mi pawh hian internet ka ka en thiam chuan in en thei vek a ni. In mobile phone ah pawh khan in check thei dawt ka sawi lo. Tripura kan field secretariat ni tawh nupui chuan Manik Sarkar a nupui chu auto rickshaw ah chuangin a bazar thin a ti. Kan rama kan hruaitute nupuite nen an inthlau lutuk. Inmeng ve ni a, inbeng kha ngawng a nih loh chuan ka thusawi hi hre rawh u. Mitngeia hmutu sawi a ni. Dawt a sawi ka ring lo. Nula ho tih dan takah hria em? Thlang leh deuha India rama state tawp ber an sawi Bihar, Gundaras an ti a. Nitish Kumar-a chu sanghnih panga rawn sawrkhar a. Term khat chhungin an ram a ti danglam hman a nih chu maw le. Mizoram pa thil chik Pu Bualhranga chuan Nitish Kumar sawrkhar hnuah chuan tun hmaa Delhi atanga thil kan chah thla thum thla li thang thin kha thla khat chhungin a lo thleng zar zar a ti. Engvang nge kawngpui a siam tha hman maw le? Nitish Kumar-a chu titi thiam a nih kan hre lo. Engineer a ni a, a tawng thawp sat mai a. A hmel enin a tlawm hle a, a titi zuah zuah kan hre ve lo. Mahse takin a thawk a ni. Sanghnih panga sawrkhara Sanghnih parukah chuan an ram Gundaras an tih khan misual rual sang ruk leh zariat sawm leh pakua kha, An chung thu an rel sak a thiam lawn chan tir vek a. Chung zingah chuan sangkhat zakua, sangkhat zathum sawmriat pakua kha dam chhung tang turin an ti a, mi sawm pasarih an khai hlum. Kawm khat chhungin chutiang chuan an ram eh, Gundaraj an tih kha, Gonda ho kha a tuk dai nia maw le. A hmelen chuan a tlawm, a thil tiraw chu a ropui a, a kut a chak a ni. Chutiang chu kan mamawh. Thlang leh deuhah Delhi-ah Aam Aadmi Party kan hmu. An hotu pa Kesriwal kan han en a, a aw ni se chhe lutuk, a cheng chhe lutuk te si. Mahse thutak a sawi tlat thin a ni. Delhi-ah chuan electric hmanhte a tlawm em em a, awl chin an nei a, tui hman a tlawm em em a, awl chin an nei a, hospital an siam tha a, zirna an siam tha a, private sikul a man to tak tak a kaltir duh tawh lovin sawrkar sikulah mi tam zawkin an kaltir tawh a, Delhi sawrkar dinhmun chep zia khuin hria em? Central sawrkar bjp sawrkarin Lieutenant Governor hmangin a kawng tin rengin harsatna an siam sak a, chuti chung chuan Police te pawh an control na hnuai an awm lo. Chuti chung chuan Khutikhawp khua an hma an sawn tlat a ni. An hma sawn thei lohna ber chu boruakchhia, pollution khu a ni a, khua kha chu an ti theih ni lo. Delhi-a mi tam zawk ho thil ti avanga pawlh boruak chhia khu a ni a, khu pawh khuan ni pawhin tha takin an la ti thei maiin a rin awm. Chu avang chuan mi Chief Minister awt reng reng a awm hi kan ning tawh. Nakumah kan inthlang dawn, mi tha rawn pen chhuak rawh se, mi thiam, mi tha, mi thar kan mamawh, mi hlui hi kan kan dem a ngai. Mi thar mi tha, hnathawk thei, hnathawk thiam, ti ti a disting sawn a pass ni lo. A tho tak tak a disting sawn a pass. Hnathawh a third class ni si ti ti a disting sawn hi kan ning. Beng sikin ngaihtuah ro. Vawiinah hian thutam tak ka hrilh hman tawh lo chu. Kei chu Bible in damchen a tih kum sawm sarih ka pel tawh. Mi hrisel tak ka ni bik lo. Isua lo kal hma hian ka chhohsan daih mai thei chu nia. Marawh chu ka thu sawi erawh hi chu in thinlung in beng erawh ah khan cham reng rawh se. Politician te chauh kan mawhpuh hleinem, sawrkhar hnathawk te pawhin mawn phur asin. Mizoram hi sawrkhar hnathawk paradis ka ti mai. Sawrkhar hnathawk zawng zawng an demawm ka ti lo. Tha tak tak an awm, helaiah pawh an awm ka hria. An hlawh tha te kan thi ka ni lo. An hlawh a tha ang bawk khan an hnathawh tha rawh se. Kan ram hmasaw na tur hian nasa takin thawk rawh se tih kha kan duh dan a ni. Leh mipui pawh hian kan zir a ngai tho. Hetiang thilai hian mipui hian kan zir a ngai a ni. Mipui hian sorkar kan beisei dan te pawh hi a dik lo. Mahni mimal, chhungkaw mal hlawkna atan kan beisei thin a. Ram leh hnam inhma sawn chuan chhungkaw malmal hian hma kan sawn thin a ni tih hi kan hriat a pawimawh a ni. Chuvangin mipuite pawhin sorkar, politician te leh sorkar hnathawk te hi i zem buai lutuk lo vang u. Kan ram inhma sawn chuan hma kan sawn tho vang tih hi i ring ang u. A dawt leh ah chuan hnamah kan chian thar a ngai. Mizo te hi Mizo kan nih na hian kan chian a va tul tak em. Tuna kan ram bak hi ram dang kan nei lo. Hemi humhalh tur hian theih tawp kan chhuah ngai a ni. Kan ram dung leh vang ah hian kawngpui te thel seng sung se la, ram ri bul te hi ah tui te, electric te, chaw te, kawngpui tha te in ah chutiang chuan in awm vek se la. Chen hreawm lovin awm sela mi tam tak kan cheng duhin ka ring. Chutiang tur chuan sorkar tha kan mamawh a, mipui pawhin kan zir ngai a ni. Chuvang chuan Mizoram hi bak hi ram dang kan nei lo. He ram tan hian thahnem ngai takin i thawk ang ung.